סיקסטער רב ר' משה לעזער בלום. איך וויל אייך אלע אויפווייזן אז אונז אלע קלאג מיר אויפן חורבן בית המקדש, אונז האמיר צער השכינה, אונז האמיר צער אויף וויאזוי אונזער גלות זעט אויס, און אונז האמיר א געוואלדיגע בענקעניש צו די בית המקדש, צו די גאולה שלימה, אבער מיט אלע מפרשים, נאר וואס דען? עפעס איז דא א וועג וויאזוי די יצר הרע האט גענומען די מחשבה און ער מאכט אונז זאלמער עס נישט זעהן, אבער אז אונז העמיר אריינטראכטן גיימער נתפעל ווערן וויאזוי כלל ישראל איז צונומען אויף די ענין פון חורבן בית המקדש. וויפיל מאל א טאג ווערט א איד צובראכן? וויפיל מאל א טאג ווערט א מענטש צובראכן? וויאזוי זעהט אויס מיין דאווענען? ווי אזוי זעהט אויס מיין לערנען? ווי אזוי זעהט אויס מיין קדושת עיניים? ווי אזוי זעהט אויס מיין אידישקייט? א מענטש פאלט אריין אין א צובראכנקייט, אין חרטה, אין ווייטאג, ער הייבט אן זעהן די גלות, מיט וויפיל נסיונות איז דא אין די גלות ברוחנית און בגשמיות, הייליגע לעכטיג'ע קינדער דאס איז קלאגן אויפן חורבן, וואס דען שטערט דיך? דו בענקסט נאך א עכטע גוטע דאווענען, נאך די עכטע קיום המצוות, נאך די עכטע התקרבות אל הקדוש ברוך הוא, נאך די עכטע קדושה וטהרה, דערהויבנקייט און תיקון המידות. דאס איז קלאגן אויפן חורבן בית המקדש. אונז קלאגן מיר א גאנצן טאג אויפן חורבן בית המקדש. אונזער הארץ איז צוריסן פארן חורבן בית המקדש. אונז כאפן מיר זיך נאר נישט. הייליג רעכטשקינד, דו ביסט זוכה וראוי בשמחתו, נעם די צובראכנקייט און דאווען און זאג רבונו של עולם יא ס'בענקט איך וויל א בעסערע דאווענען איך וויל א דאווענען אזוי ווי די לוויים און די כהנים אין די בית המקדש איך וויל א דאווענען אזוי ווי ס'האט געדאווענט אונזערע צדיקים די תנאים ואמוראים ווי די ארי הקדוש האט געדאווענט ווי די בעל שם טוב הקדוש האט געדאווענט ווי די אגר חסם סופר האט געדאווענט ווי רבי עקיבא אייגער האט געדאווענט ווי די גרא האט געדאווענט כ'וויל אזש דאווענען, און סאך מער וויל איך, נאך סאך מער, ממש די בית המקדש ווי רבי ישמעאל כהן גדול, אזא דאווענען וויל איך. דאס איז אונזער תיקון חצות, און אונז האמער עס, אונז קלאג מיר אויפן חורבן, יעדער איד קלאגט אויפן חורבן, כאפ נאר נישט וואס גייט פאר מיט מיר, פארוואס קען איך נישט אויפשטיין פארטאגס, פארוואס ווילסטו אויפשטיין פארטאגס, שלאף, ס'הייסט פארוואס, א איד דארף אויפשטיין אייניג קרישמע, א איד דארף אויפשטיין לערנען, א איד דארף דארט שטיין טוען מצוות און מעשים טובים, וואס הייסט איך שלאף? וואס הייסט שלאף? יא, דעי קרעכעץ, דאס איז א קרעכעץ אויפן חורבן בית המקדש! ווען א איד קרעכעצט, וואס זענען זיין מיינע קינדער? וואס טוט זיך דא? ווי האלטן זיי אויף די וועלט אין אידישקייט? וואס טוען זיי מיינע קינדער? וואס איז דאס? וואס א חילוק וואסערע קינדער דו האסט? וואס הייסט איך וויל האבן קינדער אויף די השם בני תורה וואס זיי דינען די אייבערשטער מיט א פלאם מיט א קוך? אה, פארוואס ווילסטו עס האבן? ווייל אזוי דארף א איד אויסקוקען, ווען האט א איד אזוי אויסגעקוקט? ווען די בית המקדש איז געשטאנען, האסטו יעצט געבענקט אויפן חורבן בית המקדש, האסטו יעצט געקלאגט, האסט געזאגט תיקון חצות, אונז זאג מיר אלע תיקון חצות הייליגע לעכטיגע טשיקען, ווען מען קומט אריין אין בית מדרש און אידן זאגן, הערסט וואס דערציילט זיך וואס ר' דארסי גייט פאר? אה, דאס איז תיקון חצות! און נאך מער פון דעם, ווען אידישע קינדער הערן חס ושלום חס ושלום טראגעדיעס, צער פון א איד, און אידן זאגן אוי, משיח דארף שוין צו קומען, איז דא אידן וואס זיי מאכן דאס אוועק, משיח דארף צו קומען, ווייל ס'איז דא צער און עגמת נפש, פאר דעם דארף משיח קומען? יא הייליגע לעכטיגע אידישע קינדער, דעיס פאר דעים דארף משיח קומען, ווייל אויב אידישע קינדער האבן נישט קיין חוות הדעת, אויב אידישע קינדער מוטשען זיך אין דעי גלות, און מען האלט אזויפיל בשירות רעות חס ושלום זאל נישט זיין, און מען האלט אזויפיל צער און עגמת נפש, און אזויפיל טרדות ווערט מען פארשטאפט, מען ווערט איבערגעשטרענגט, ס'דא א סוף שבעיסה, כ'קען נישט. דעיס איז חרבן בית המקדש הייליגע לעכטישע קינדער, איר זענט געזונט און שטארק, אונז קלאג מיר א גאנצן טאג אויפן חרבן, אוודאי קלאג מיר אונז אויפן חרבן, אונז דארף מען נאר כאפן אז דעיס הייסט געקלאגט אויפן חרבן, לייג דיך אריין און זוכה ורואה בשמחתו, נוץ עס אויס אז ס'זאל ווערן א חשוב לעשות מצוה, איך וויל. און איך בענק, און דער הייליגער באשעפער זאגט זוכה וראה בשמחתו, מה עלו לו הכסף כי לי עשה. דו זאגסט נישט תיקון חצות, אונז זאגן מיר היינט א גאנצן טאג תיקון חצות. וויפיל צובראכענע הארצן דרייען זיך ביים כלל ישראל ווייל ס'בענקט זיך נאך התקרבות להקדוש ברוך הוא, וויפיל אידן פאלן נעבעך אריין אין עצבות ומרה שחורה, און חס ושלום אפילו צו האבן נפילות אין עבודת השם און אין אידישקייט און קדושה וטהרה, נאר מחמת די בענקעניש צו די גאולה שלימה און זיי פילן א ייאוש, יא רבונו של עולם, ווען משיח העט קומען, ווען משיח וואלט שוין דא געווען, וואלט איך דיך געלערנט און געדאוונט, איך וואלט דיך אזוי ליב געהאט הייליגער באשעפער. דאס איז תיקח עצות, הייליגער לעכטיגער קינדער זייטס ענק מחזק אונז זעמער אויסעד און אבילות און צער השכינה יעדן טאג שעות אריכות, און אסאך מאל א טאג, הייליגע לעכטיגע אידישע קינדער, ווען מען הערט א דרשה, ווען מען לערנט א ספר, און ס'געט אזא בענק, אוי רבונו של עולם, איך לערן די חסידישע ספרים איך פארשטיי נישט די אלע קבלה ווערטער, רבונו של עולם וואס וועט זיין מיט מיר? דאס איז קלאגן אויפן חורבן בית המקדש, ווען א איד זעצט זיך צו די גמרא און ער שפירט א מידעקייט, ער שפירט ער פארשטייט נישט, רבונו של עולם מיין קאפ איז פארשטאפט, איך וויל קענען לערנען, איך בין אן געדולד צו לערנען, איך שפיר ווי איך שפרינג ארויס פון די הויט, נעם די מחשבה און טראג עס אריין אין מס' אבל על ירושלים, מס' אבל אויפן חורבן בית המקדש, זיי דיך משתתף מיט די צער השכינה, יא דער הייליגער באשעפער זעהט דיין צער, ער זעהט כלל ישראל'ס צער, און אונז זעמער צוזאמען בצער, און איך בענק און איך וויל רבונו של עולם ווען מען זאגט די קרבנות פארן דאווענען זאג עס מיט א געשמאק, זאג עס מיט א בענקעניש, מיט א נוסח פון בענקעניש, זאג עס מיט א ווארעמקייט, כיפער עס נישט אפ, לאז עס נישט אויס, רבונו של עולם, אונז וויל מיר ברענגען די קרבנות, אונז וויל מיר זיין אין די בית המקדש און שפירן די קדושה, די טהרה, די נאנטקייט צו דיר ווען מען האט געברענגט די קרבנות, ווען מען האט געזען די כהנים און די לוויים בעבודתם, ווען מען האט געזען די כהן גדול, מען האט געזען די סנהדרין, מען האט געזען די מלך ישראל. עס האט געשיינט א קדושה, א טהרה, א דערהויבנקייט, א העכערקייט, און א מענטש טראכט זיך אריין אין די ווערטער וואס ער זאגט, רבונו של עולם איך וויל עס ברענגען פאר דיר, איך וויל זוכה זיין, דאס איז קלאגן אויפן חורבן, דאס איז תיקון חצות, און אז ס'טוט אים וויי און ס'בענקט, און ער זאגט די קרבנות מיט א בענקעניש צום הייליגן באשעפער, הייליגער באשעפער די הארץ רייסט, איך וויל עס ברענגען, איך וויל עס טון, איך וויל עס נישט נאר זאגן. דעמאלטס ווערט עס גערעכנט כאילו עשה, כאילו ער האט עס געטון, און די זעלבע זאך ווען מען דאווענט, ווען מען זאגט ביי שמונה עשרה די אלע תפילות, ולמלשינים אל תזקפו, ולירושלים עירך, את צמח דוד עבדך, און אפילו ווען מען איז מתפלל פאר כי אתה שומעי אדער פאר יהי לרצון אמרי פי, און מען בעט ביים אייבערשטן דעם שווערן גלות שיקען שוין אזויפיל השפעות, אונז דארף מען נישט קיין השפעות דא אין גלות, די סיבה וואס אונז דארף מען השפעות דא אין גלות איז ווייל אונז זעמער אין גלות, רבונו של עולם איך דארף גארנישט, ברענג משיח, ברענג שוין די בית המקדש, לאמיר שוין דארט זיין, איך וועל גארנישט דארפן, פארוואס בעט איך עשירות, פארוואס בעט איך אזויפיל עולם הזה'דיגע זאכן, ווייל אונז זעמער אין גלות, ס'איז דאך אזא שווערע ביטער גלות, רבונו של עולם לייג צו די מחשבה. לייג צו קאפ צו דעם, און וועסטו זען, אונז האמיר תיקון חצות בייטאג און ביינאכט, אונזער גאנצע לעבן איז א שטיק תיקון חצות, און אונז גיימיר זיך מחזק זיין, און אונז גיימיר רעדן פון די גאולה, אז דורך די בענקעניש איז כאילי עשור קען מען אונז מקיים זיין תריג מצוות מיט אלע הידורים און מיט אלע חומרות עד הסוף, ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז נחשב כאילי עשור.